illa għal programm ieħor bejn il-ħbieb. Illum għandi żewġ diretturi ta' gazzetta partikolari, il-Bezzul Bizel. Mela, ehm, gazzetta kif qed naraw mamula fuq il-karti, mhux online, naħseb mur daqsxejn retro, imma qabel ngħaddu għal din. Eh, ejja nibdew introduċu lilkom innifiskom. François u għandi il-Jessica. Tajjeb, daw żewġ diretturi ma xi ħadd ieħor hekk. Mhm. Sa nsemmu wkoll.
Ehm, fidejk Franswa, minu Franswa?
Ifim li bħala rwol qed tgħid għall-kazzetta.
Rwol u x'tagħmel. Eh,
kif tgħid il-background tiegħi huwa

dak huwa kemm bejwet u ieħor il-background tiegħi. Pala pala ġifieri biex il-gazzetta hi bdiet għax eh, konna tlet minn nies, ġifieri u Redent jgħet eh, mhux jgħet magħna llum. Intom qed tnejn u Redent.
Tlej tlieta eh, jien u Redent, ġifieri l-irwol imqasmin ġifieri kulħadd jgħin u jagħmel xi ħaġa, eżempju, Redent ukoll huwa artisti pinġi fiha, anke Jessica ġifieri artista m'għandha aktar rwol ta' disin ġifieri. Ġviri anka bħala tfassil, new bejot u ħsiba jien u eh, jien u reden bejot u nfasslu għanna nis oħrajn jgħinuna. Ġviri dak u l-izjed nistani. U Jessica?
Ifni, jiena nħossib il-disin tal-gazzetta, ġifiri fejn Redent u François Pinġu jinħossib li naqqat kollox fl-imkien mhm. u kif ukoll nejnu anka fil-kulur għax fil-bidu konna niddeċiedu jekk nagħmlux kulur jew la l-gazzetta u morna l-kulur għax anka tattira aktar lajn u tattira lin-nies kif ukoll xi ħaġa differenti. Ġifieri jiena li nagħti l-kulur nagħmel id-disin kif ukoll ngħin anka ċertu marketing tal-bezzul biżel. U idejatu.
U idejatu.
Edin grupp. Edin grupp, jisek anke mux daqsek faċ li kif tista jien naf tagħti definizzjoni eżatta x'inhu l-irwol. Eżatt. Eżatt. Hemm ftit ta' biret ieħor, ġifieri eżempju meta niġu biex naqduha kunu jiena u Jessica ħafna drabi u naraw speċi nfasslu eżempju dil-paġna ħadd iġi hawn da suġġett imur ma da eżempju se jkompli hekk. Interessanti kif qed taħdmu bħala grupp. Qed issibu diffikultà ma taħdmu bħala grupp għax mela. għax ikun hemm għax anke aħna ta' ġifieri bħala bħala gazzetta fis-sensu bħala online u anke l-podcast insibu ħafna diffikultajiet ġifieri mm. nimmaġina. Naħseb naħseb il-ħaġa interessanti tagħha li ħafna nies forsi ma jħossuhomx daqshekk kif tgħid komdi jaħdmu fi grupp. Mm, mm. Ma mm, din di xi ħaġa li nesperjenza u. Eżatt, jien kont eżempju naħseb li jien bejgħod ieħor hekk ukoll, imma naħseb hija ehm, hija ħaġa interessanti li tidħol f'proġett, tgħid eżempju naħdem man nies għax kien hemm ċertu ideat u affarijiet li jiġu eh, jiġu kompromizzati minn naħa tiegħek eżempju jekk jekk eh, min min eżempju l-idea tiegħu jgħaddu l-iżjed ukoll ġieli xi kuntant, ġifieri kollok tibbilanċja jisek, naħseb tagħmilha interessanti, huwa proċess interessanti. U fl-aħħar mill-aħħar prodott li joħroġ xi drabi jkun aħjar milli meta jkun ħarġu individwu Il-kollettiva ġieli tgħin meta tiġi biex toħloq xi ħaġa ġifieri. U kulħadd ikollu t-talenti u kif jħaddem ix-xogħol u fim ġifieri kollok diversi punti u dejat minn kulħadd. L-importanti kulħadd ehm, jaraf li fl-aħħar mill-aħħar dawa proġett ta' ta' grupp u jekk hux ġiex minn nies li jeta' iżjed isek tikkonsidra dik. Jiġifieri il-prodott finali qatt ma ħajkun eżatt kif immaġinajtu u kif rittu inti eżatt. Allura jisek tiftaħ daqsxejn dik il dak il-bibien fejn fejn jisek taċċetta u tgħid tgħid eżempju dan huwa ħaġa li ħarġuh grupp ta' nies, allura jirrefletti dik il-parti minn kull minn kull persuna sa ċertu ġifieri qed tifhem. Isu għandek għandek ngħidu hekk għandek il-mix kollu mm. u mm. dabtu ġa ġabaw l ħawattu mm. mbagħad ħareġ dak il-kejk mħawwar ħanejdu hekk u toma tajba finalment, jiġifieri toma tajba. Imma sa kemm jasal semmek mhm. ikun hemm dik id-daqqa. L-ikbar aspett huwa l-ħin. L-ikbar aspett, il-ġirja wara l-ħin għaliex Jiena l-aħħar waħda, jien li naqgħad kollox, jiġifieri l-artisti jridu l-ewwel jiżviluppaw l-idejat, l-idejat tieħu l-ħin, ħafna iktar ħin milli tpinġija fin-nifisha. Mbagħad għandek il-tpinġija, għandek il-kulur, għandek ovvjament l-artikli wkoll, ma l-artikli ħafna mid-drabi jmorru ma' tpinġija, ġifieri jkollok it-tpinġija lesta biex huma jistgħu jikbu l-artikli fuq it-tpinġija, ħafna drabi François jikteb l-artikli, imma ti konna aktar nies anka volontarji għax jistaw tista' anka tipparteċipa fiha. Imma rridu nżommu xorta limitata ta' min jipparteċipa. Meta qed tipparteċipa ġifieri xi ħadd jagħmel xi blog jew ma nafx. Xi ħadd jagħmel artiklu jew jpinġi tpinġija. Xi drabi bit-tema jew eżempju jkunu qed juru l-iskil tagħhom fiha u aħna ntuhom mbagħad it-tema u jistgħu jpinġunna forsi għal ħarġa li jmiss jkollna xi idea. Però mhux dejjem nużawha, ġifieri għax skont skont kif toħroġ għax fl-aħħar mill-aħħar din uħorġu prodott b'ċertu kwalità u ċertu valur u tittara li toqgħod mhux dejjem joqogħdu ma kollox. Ekku, interessanti, interessanti anke qed tiftħu għal iva. soħra l-ispazju tagħkom. U naħseb dik anka anyway aħna qed nagħmlu dis-sistema speċi, x'anka mm. podcast u hekk u dejjem nikbru taħt l-istess kappa mm. ta' PM News, ġifieri qed nara xejn assomiglianza bejn bejn din, bejn, bejn kif qed taħdmu intom forsi anke kif naħdmu aħna, li huwa diffiċli, onestament. Nifhimkom għax mm. veru diffiċli, qabli idea tiegħu mm. u tagħmel li kejk tgħaddi minn proċess. Nasib imma f'każ bħal da fejn viżi kollok ikun isu editorjali ġifieri inti ehm, ikollok xi ħadd ġifieri li eh, jikkoordina dik tejn ġifieri. allura Eżgu. Ma jistax ikollok kwad jisu qatta tiġieġ u ferfer. Finalment il kunem editur, Mm. mhux hekk, ċaħat ma nafx minnkom inti l-editur jew. Il-maġġor parti jien niġi jisni imma Eżatt. imma naħseb naħseb eżempju jien għaddija ma' ħafna nies differenti wkoll. Għax għax Ġibba jiena opinjonijiet u.
eh, għax jiena jiena eżempju ġili n-nota ngħid eżempju nkun irid xi ħaġa ċertu mod fissa ntinqa dak il-karattru, mbagħad ninduna li li ħajar tgħaddi minn min għajnejn oħrajn eżempju mhm. jagħtu punta di fista differenti. Imma ekku irid ikollok ċertu eh, direzzjoni fiha ġifieri, u mbagħad u mhux għax li jkun jien naf l-aktar l-aktar war prinċipali ta' ġifieri għax kulħadd għandu rwol importanti fiha ġifieri. Eh, imma Importanti li prodott. Mela. Fl-axħar mela axħar prodott li joħroġ għax in-nies li kom ħajaraw il-gazzetta ġifieri finalment. U finalment għasin. X'inhu jsir?
Għax importanti vera. Ħadd ma qed każ.
Ġifieri. Fis-sens li l-importanti li fl-axħar mela axħar li n-nies ħad iġi għandhom il-gazzetta. U ħajaqraw, ħajaraw, whatever. U jiena nara vivaċi ħafna bħala kulur, hekk ġifieri vera interessanti, anke l-karta tagħha, mhm. użajtu karti mhux ħanejtek ta' gazzetta normali, dik ta' action. Mhm. Bħala sa dik differenti eżempju wkoll għax dik l-ewwel ħarġa uħriġna eh, għand printer differenti u di mbagħad mor għand printer ieħor u di eh, iżjed eh, aktar ħoxna U akbar. Anki l-format u ah.
akbar, eventualment l-ewwel ħarġa noħorġu wkoll fuq dak il-format, jiġifieri. Iżgur ikbar bħala paġna żgħat. Mhux naqra ikbar. Tinħass aħjar, jiġifieri fl-idej.
Ħeħxen u anke iktar bajda, dik kien mm. anqas bajda. Ta' kwalità, ja, ġibi qed tużaw il-kwalità għanajtek, anke mm. biex tagħmlu għal il-gazzetta. Importanti u għax i ġifieri gazzetta komika, ma sejħilna komika għax hemm l-użu ta' komiks ġifieri, ma mhux hemm għandek l-artikli artikoletti ġifieri fi ma flam l-aħħar għandek għandek fi għandek is-satira ġifieri. Eżatt. Tista' sejja gazzetta satirika. Ma peress li għedna l-labu naqra bil-klim gazzetta komika Fimt, u l-qabla ħmar speċi ta' mela zufjetta. Le, interessantissima, interessantissima, u naħseb, naħseb l ewwel waħda ta' dit xorta le, jew kien hemm xi oħra. Naħseb kien hemm gazzetti satiriċi qabel. Eh, kien hemm. Imma imma bħala forsi dak eh, dak l-element iżjed eh, fejn għandek iżjed karikaturi u u tpinġijiet u komiks li qegħdin eh, jiddisiminaw iċ-ċajta satirika f'dik il-forma naħseb naħseb minn tal-ewwel. Ngħidlek se taqgħod mar iċċekjajt qabel jiġifieri jiġifieri xaħtri jikkorri. Kien xaġa antika. Ma naħseb naħseb li rajt kienu każetti satiriċi li għal-maġġor parti kellhom kellhom ħafna kitba ġifieri mhm. li għandna wkoll fija, ma naħseb il ehm, peress li anke l-lum fi żmien tal-lum il-qari ġifiri waqaf ħafna ġifiri taffa fti ħafna il-qari. Allura mizjet nies jisom iridu ħarsu lej l-istampi. Eħe, għamil tuħ bħala eh, kif taqbad tgħid. Pes li hija vivaċi mm. bħala gazzetta li kun anka lajn taqbdu. Le, ta' L-iktar li taqbadhom onestament.
Il-front page. Le, il-fatt li gazzetta.
Għazgu. Il-fat li gazzetta, għax il-gazzetti l-lum ġurnata tispiċċaw, patat Times.
Infatti anka konna ħwienet li biħużit minn di mill-li mill-Times, għax il-Times, anka mux Times biss, ġifiri, ma kolla kemmu ma ktar edin online. Għalla ħafna nisim għorru online. Għalijom, aħna infatti ma rridux namlu online, kem jista' jkun. Palessa miħiex infatti. Għandek, għandkom id-dija tajba, U naqbel naqbel magħkom u mm. ma nafx ħrabu konna nitkellmu f'dak mm. il-bar il-belt mm-hmm. fejn di tinbih ukoll. Issa issa semmu mm. fejn qed tinbih il-gazzetta ħalli n-nies isibuha fejn qed tinbih ħalli għanibdew minn bħala ħwienet. Il-postijiet palissa bħala eżempju lokaltajiet għandek l-imsida, Birkirkara, l-belt. Għanna ftit minn. U bħala eżempju postijiet irridu nsemmu. In Għandek il eżempju lokal, ġugar, mgarja zart studio, ġviri, għandek il-konċett u kol bħalissa għandek u kol jekk eżempju, għandek xoxin post għanna l-imsidem il-printing dome for Forbidden Power ġviri. Kull ħarġa noħorġu għahna.
Stationaries.
Edina, għawlaj.
Għax id-drabi nżidu, xi drabi naqsu ġviri. Dejjem aħna fuq il-mezzi soċjali għanna Instagram u Facebook, dejjem nipromovu għemmek fejn timbiħu għek, għax importanti għax jista' jkun mal-ħarġa jmiss forsi nżidu xi ftit iżjed, ġifieri dejjem noħorġu ma' kull ħarġa fejn biex dejjem jżommu anka ġurnati fejn jistgħu jixtruha, ehm, però anka dejjem nagħmluha fuq online, għandna anka newsletter ġifieri biex inti tkun aġġornat mal-ewwel meta toħroġ u fejn. Teknikament wieħed jista' biss imur fil-mezzi soċjali u jkun jaf xorta għax qed ngħidulu ġifieri, dak kien l-iskop tiegħu ġifieri. Ġifieri anka anka station, suppos sempliċi ċertu station bħal crayons jekk inti aktar li naħta għattar tal-lija għandek kol Rabat line. Rabat, rabat għanna kol. Għamil Collins, għamil Collins, sorry. Collins Station, rabat.
Ġviri, mifroxin u jekk imorru ġifiri fuq il-Facebook jisibu ġifiri hemmhekk hemm. Il-Facebook page tagħkom li hija il-Beżul Bieżel. Għalli jitlu hemmhekk, ġifiri minn irid jidħol hemmhekk jagħmel follow ukoll hmm. għalli jkun jaf x'inhu għaddej. Li qed nara interessanti ħafna dil-gazzetta illi Vera qed morru lura, qed morru jiskom retro toħorġu l-gazzetta fuq il-karti. Però hawnhekk jien qed nara element illi illum qed nara ħafna ċensura fuq il-Facebooks, fuq dawn fuq il-profiles, din iċ-ċensura ma tiżistix. Ekku.
Ġifieri kemm mortu lura, kultant meta konna ħjar, Meta konna kważi kważi għar, ma bis-sens, ma kenniex dik iċ-ċensura qabel ma teżistix. Għax prodott fiżiku. Għax prodott fiżiku, ma jistax il-Facebook jekk m'għandha kielek isma' inti jekk tibdin hawnhekk u aħna laqlek il-page jew xagħti rapportak. Jew pinġiet xi ħaġa u jneħħielek. Eżatt, ġifieri jiena qed nara ġifieri illi ehm, hija ħafna favur il-libertà tal-espressjoni din, ġifieri bħala gazzetta li magħmula fuq il-karta, ġifieri nilkom proset u proset imbija din għax vera qed nara. Dak mill-iskopijiet u taħħax. Mm.
Antiċensura. Iva, iva, ħafna. Hemm eżempju anka barra, eżempju fejn qiegħda ssir li qegħdin imorru lura għal dak il-format ta' jekk hux qed tiddisemina informazzjoni fil-każ tagħna eżempju m'aħniex qed nagħtu informazzjoni ħa eżempju ta' jien naf kredibbli eżempju fimt imma qegħdin forsi ngħidu xi ħaġa eżempju nitkellem fuq ċertu suġġetti għandhom spinta satirika, kommentarju ġifieri eh, soċjali fuq u dak u għet mill-iskopijiet ta' ħagġviri, aħna maħniċ għaw biex nrednu n-nies fimtu ngħidulhom x'għandhom jemnu ma jemnux jew eżempju fim kif il-medja jaspinta.
Mhux hekk ta' opinjoni, imma miċċajt fija u ċajt ħafna midrabi l-umur eh, ikelmek inigżek ġifiri kunet eh, xorta tkun qed tgħid ħaġa bl-umur bis-sugu. U dak hu eh, x-xogħol tal-gazzetta u xek. Li qed nara xaġa interessanti anke kif tikbu titles Malta Miss Huta. Interessantissima għax anke l-idea biex iġibuha u għamiltuha forma ta' tipo ta' xi xattaqaw. Huta, interessanti, ġiviri. Għax Malta hija forma ta' huta. Forma ta' huta.
Ġiviri, eżatt. U dik kif ġiet l-idea hekk ġiviri, meta miket l-idea din, għax interessantissima. L-idea kienet kienet taħlita bej tiegħu ta' missieri wkoll ġifieri għax missieri jgħin wara l-kwinti. Tifhem ġifieri jisu jisu l-orrif li li tmur għandu ġib il-ċertu informazzjoni. Kull kat ukoll fil-comics. Siru kol kas komiks u kol ġifiri anka jgħin fċertas, eżempju f'din

tittoqgħod dikkorreġu u tagħmlu l-Malti mhix daqshekk faċli ġifieri u għandkom xi ħadd li ċċekkja l-ispell check jew intom stess. Niċċekkjaw, aħna niċċekkjaw.
Għandna min jiċċekkjsu.
Għandna min jiċċekkjaw. Affarijiet jaħarbu ġifieri peress li.
Jaħarbu affarijiet.
Peress li għandna kull xar, tifhem. Għandna Malta m'għandniex bħal grammar jew hekk speċi jkollha. M'għandniex, m'għandniex. Nużaw dizzjonarju, eh. nużaw dizzjonarju uffiċjali ġifieri mhux kemm tfittex online ġifieri tuża dizzjonarji differenti wkoll u anke min jkun iktar inkulkat fil-Malti jkun Anka forsi jkun studja fil-Malti niċċekjaw magħhom ukoll f'ċertu aspetti. Organizzati. Iva, Organizzati.
Qegħdin tagħmlu biċċa xogħol. Tajba ħafna.
Proset. Fatt skoprejna li eżempju ċertu klima eżempju vera il-Malti bekk naħseb mar lura kemm xejn għax bej in-nies bejnietom ma jitkellmux daqshekk, ġifieri jew jużaw ħafna eżempju l-Ingliż ehm, biex jimlew eżempju fil-vojt tal-vokabularju tagħhom ma kunux jafu eżempju ċertu kelma u hekk. U L-aktar ma jinkitibx. Niskopru, eh?
L-aktar ma jinkitibx.
Ma jinkitibx, naħseb. Ma ninkbux, iktar forsi niktbu Għax nitkellmu qed għadha naqa' żgħira komuni, imma biex tikteb ħafna jibdu bl Ma m'għadix daqshekk, eh, iktar għall-ġenerazzjoni tagħna eżempju iżjed u iżjed eh, tista' tara kif tkellem il min tkellem, jiġifieri l-użu tal-Malti huwa qed isir inqas u inqas għax bejn xed nikkonsma wkoll dik parti minna wkoll raġuni għax naħseb għax jiena rrid li n-nies jibdew jikkonsmaw anke xi ħaġa Maltija u xi drabi u da għandu aspett divertenti fih, ġifieri u divertiment l-ħam l-aħħar ġvinti taqra biex titħaq, ġifieri mhix eh, ġifieri ma. Xaġa serja.
Ekku, naħseb.
Tnigges ukoll. Li trid tkisser rasek biex tifhem jew mm. iżgħek ma jkollokx taqra daqshekk isek. Tista' tieħu aspetti differenti minna skont ikollok xi ftit taqra, jekk għandek xi ftit tara viżwalment biss, jekk għandek x'taqra fil-viżwal għax kunna aktar ħafif ħabba li nqas kliem fil-komiks. Ġifieri għandek ħafna aspetti fija skont l-aptit jisek anke toħodha bil-mod, m'għandek xerfej taġġa għandek xar. Ġifieri se taqra film fit-tem tiegħek, timxa kuljum. U xar xar għan-nies huwa forsi twil imma likom verament mhux immaġinax da xogħol fiha xogħol. Jaddi ma jafna.
Ija, xogħol.
Ġviri xar, ġviri.
Mux san saqsikom il kux ħatamlu iktar, għax nimmaġina fija ħafna xogħol fis-sens toħorġu iktar bħala Da fi sens eh, kull xar. Eh, iktar bħala għasir żmien ħanajdu hekk intensità. U ħafna, ah. però l-unika ħaġa li t-tlieta li aħna għandna full time. Ix-xogħol tagħkom personali.
Għandna xogħol tagħna personali, ġifieri. U qed nagħmlu part time. U diet nagħmlu eżatt, ġifieri diet nagħmlu wara l-ħin tax-xogħol, ġifieri tieħu ħafna ħafna mill-ħin tagħna. u qed nippruvaw norganizzaw kemm nistgħu dejjem norganizzaw il-ħin, imma l-ħin speċjalment lejn l-aħħar ġimgħa tkun vera sekkata. Mhm. Tkun vera sekkata. Ma imma dejjem jirnexxiena x'fl-aħħar mill-aħħar dejjem nimbuttaw u dejjem mbagħad jerġa' noħorġu prodott u nkunu hekk sodisfatti l-fatt li ħriġna prodott u n-nies toġobhom ukoll. Osgur, nimmaġa tinbih, tinbih. Tinbih iwa, għandna anka nies interessati ġifieri fiha segwaċi u hekk, ġifieri bil-mod il-mod qed intellaw il- Proset. L-interess. Proset, proset għax vera bieċa xogħol qed tagħmlu bieċa xogħol ħanejlek kbira hekk nara. Anke l-fatt li tkunu ħafna nies tirnexxilkom mhm. tingħaqdu toħorġu dal-prodott. Fil-fatt il-tisa di l-pass li jmiss u li nifirxu iżjed. Qed naħdmu fuq website, qed naħdmu fuq eh, aktar eh, marketing eżempju nippruvaw eh, reklamar ġifiri u nippruvaw nifrixu għażiet anki fuq mezzi soċjali nis jinsertaw ġifiri allora irridu nifrixu għażiet ħalli għax naħseb naħseb ħafna nies anke ninsertaw nies ma jkunux jafu bl-eżistenza tagħha. L-udjenza taħseb għażejra l-ewwel għax

S'issa għax għadha ċertu ħwienet di għax aħna ma neħdux kollox lura għax il-ħwienet stess jgħidu nisma' żommhom.
Allura s'issa naħseb xi 180, 200, noqorbu l-200 u di xaħa kemm xejn inqas ġifiri. Dija minnija f'ġimatej teknikament kważi. Għax bażikament di ħarġet mm. fl-ħar ta' novembru u din ħarġet f'Diċembru imma fil-nofs, normalment fl-ħar ta' xar noħorġu għom. Somma fl-23.
23 ta' Diċembru. Eħe, ħarġet fil-ġimgħa ta' 18, skużani. U ma intom toqtu ġej korrenti jew nkella mm, temi korrenti jew. Temi korrenti, ora ġifieri bil-forsi tbiddilhom bad. Ikun hemm, ikun hemm. Ma diħ ġnija kmini għax ħabba l-miliet. Ħabba l-miliet. Ħabba biex anka n-nies jekk iridu jixtru għall-miliet, fim kollhom naqa' ċans, anka jrid jixtru rigali u sigrit santa jew hekk, ġifieri ridna noħorġu qabel għal dak l-aspett. Bħala prezz. Peress li San Niklaw mbagħad jitlaq, eh, ġifieri jiġi u jitlaq. Kif jiġi jitlaq?
Jiġi jitlaq u ġifieri qabel qabel miliet jkun qed jipprepara, mbagħad jiġi l-miliet jekk biħħa wara l-miliet kun ta' tibqa' relevanti miskin. Żgur, eżatt, żgur, żgur.
Biħħa wara l-miliet, eżatt, ma tibqax relevanti, eżatt. Bħala prezz 3 euro, 360, ġifieri Mhix għolja xejn. Mhix għolja xejn. Għax eh. xogħol li fija ovvjament, skulli mhix għolja xejn. Għalhekk għamilni hemm wkoll irħies għax anke n-nies jistgħu. U darba f'xaru.
Jaffordjaw għam xi ħaġa expensive mhux jisa xi xi ħaġa li trid vera tonfoq fiha u jisek u tista' tixtrija kull xahar. Eżatt. U anke bħala kollezzjoni, nimmaġina minn forsi kollezzjona dawn. Għandna nies interessati. Eh, u
Verament, ġviri fija xogħol artistiku xina qallibt naqra ġviri bħala komiks u hekk, ġviri ta' daħ, anka jien qed naraw nek kombinazzjoni fuq dil-pejġi. Imma vera tajba ġviri. Ġviri għandha tifsira dik. U fija xogħol. Jaħsbu eżempju li eżempju ċertu tpinġi għandha ċertu konnotazzjoni. Eżatt. Ma tkun tfisser xi ħaġa. Bħala komiks fi interessantissima. Mhm.
Jien naħseb naħseb il jekk wieħed irid jara minn dak l-aspetti il-preġu tagħha u possibilment l-utilizzazzjoni tal- tpinġijiet fil-format ta' gazzetta li ġifiri għal forsi Marta forsi jew tal-ewwel ma di ma ssirx barra ssir ħafna eżempju fi Franza dan huwa xi ħaġa li Għażgu. issir ġifiri, għandek Charlie Hebdo, għandek daw ħafna ġifiri il-fakir, daw daw. Ġifiri u jbijaw ħafna kopji u hemm domanda li ġifiri. Għat nikżuk ta' qed nħossok jien. Eżatt. Qed nħossok għat nikżuk ta' eh. fil-xogħol li ġejn. Qed issemmi li daqsxejn il-Charlie. Eżempju kienet eh, Eh, ma kienx daqshekk b'saħħitha bħala fis-sens tingiż ma politika ma kienx kienet flit li xejn f'daw hemm iżjed jiġifieri fis-sens pożizzjoni għal maġġor parti a politika ġifieri x'aħna idea tajba.
Eżatt. Għax Marta hawn bżonn iktar tingiż fuq il-speċjalment il-politikanti. Mela, mela, mela. Parti minn hekk prodotti fiżiċi wkoll. Għax prodotti fiżiċi għandna għax eżempju għajni bħal Franza Peress li m'hemmx gazzetta waħda jew tnejn, hemm ħafna u hemm interess u domanda. Malta m'għandniex daqshekk domanda. Allura nittamaw li sakemm nistgħu sakemm sakemm ikunu nistgħu naffordjaw anke il-printing, għax il-printing qed imut. Tiġet naraw, times u qed imutu. Jiġifieri il-fiżiċi, il-online all right. Allura nisperaw li nkunu nistgħu anke nibqgħu nipproduċu anke Għax anka nissapportjaw il dawk il-printers ukoll. U żgur. Ix-xogħol u l-business tagħhom imut kompletament jekk ma nipproduċu dawn l-affarijiet. Bis-saħħa tagħkom qed qegħdin. Qed inkomplu il-fiżiku.
U importantissimu li l-fiżiku jibqa' dej kif qed ngħidu l-mod ta' ċensura li ħadd ma jista' jwaffqek. B'din ħadd ma jista' jwaffqek, ġifieri mhux bħal Facebook, Instagram jew whatever li jaqbad jiġielek isma' ħi. Għala u jaqlek il-pejt. Illum qed narawha ġifieri aħna bażikament fuq ix-xejn, jirrapportawna u jipprova jaqlek il-page. Ġara qilna darba mhm. il-page fuq ix-xejn għaliex ġibna għamilna progra għaw mort ninter, mux nintervista, mort nixbet live ta' normal l-ewel. Mhm. Saħna xorna, mort nixbet fejn fejn. U ġib l-ħabar. Eżat, ġib l-ħabar.
U ċensurawna, rapportawna u għal-qonna l-paġna, bum bum. Issa raġajna għax għamilna program ġibna l-fader eh, David mhm. Tajjeb, all right, ma ma xejn laqas fil-programm, u ma ġast għax tal-lajna fuq il-Facebook, lajna lajna flek. Ġviri, ġviri, le, b'din, dina ma sax għamil jelek. Le,
l-unika mod u billi jinnaf tiġi taħsiex sta dittatorjali hmm. jibgħat responsabbli u jneħħuha mill-ħwienet ġifieri jew jew li. Ma jistax jagħmilkom.
U li ma jistax u ġifieri. Ma jistax għax antikostituzzjonali ġifieri intom bil-kostituzzjoni tista' taqbad u tagħmel gazzetta ġifieri. Ma dik issa biha ta' wkoll anki kulħadd ġifieri di kulħadd jista' jagħmelha. Kulħadd jista' jagħmelha. Anki qed ngħidu hekk tkun ta' informatika u ta' aħbarijiet. Ġifieri aħna aħna ovvjament morna din ir-rotta għax għandna dan il-specialist font eh, artistiku ġifiri u jiena dejjem rrit ġifiri li nintroduċi anka speċi dan il-format ta', ta komiks u għax jiena dejjem nħobb da kollu li namlu jkollu ċertu sensu sugu ġifiri li kunem mux kemm anki kemm nejċajta ġifiri tkun vojta u daqsek għax jisek irrit li kunem eh, ċertu ħsieb waraja. Allura. U ma staċ ukoll. Eżatt, u naħseb dik il-ħaġa tagħha. Ovvjament jiena t-talenti tiegħi huma tista' tgħid fit-tpinġija ġifieri għal maġġor part allura kelli nieħu dik dik ir-rotta, ma kulħadd jista' jaqbad jagħmilha. Minn eżempju jikteb, eżempju kemm jingħaqad ma' suħar. Jista' jista' dak li jkun forsi jitħajjar u forsi naf jagħmel artiklu kif qed tgħidu intom magħkom biex mela, għandkom ġa kollox lest, il-pjattaforma kollox lest, ġast forsi jibatilkom U forsi jkun hemm dik il-partner jew tnejn kif qed tgħidu intom forsi dak li jkun ikun jista' jagħmel il-biċċa tiegħu. Eżatt. Ġifieri idea tajba għax iktar jitlu nies magħkom fis-sens. Iktar ma jkollok parteċipazzjoni, ovvjament aħna ovvjament ikun rridu naraw il-kwalità ma jkollok ġviri artikli nis li jiktbu eżempju anka nis li jpinġu u bda jkun hemm din il-kollaborazzjoni u bda ssir u hekk di ovvjament tista' tikber waħda tista' ssir iżjed frekwenti, ġviri toħroġ iżjed frekwenti, in-nies stess li jkunu qegħdin fiha jkunu jistgħu anki jieħdu xi ħaġa, ġifieri jitħallsu tax-xogħol li jfisser li Ix-xogħol jibda jkollu wkoll anke ċertu serjetà, ġifieri ġieli meta l-affarijiet dejjem isiru volontarji, ehm, hija normali n-nies ħaj prioritizzaw affarijiet oħra, allura fimt naħseb darba oħra, darba oħra, fim dejjem tipposponi. Ġifieri dija xi ħaġa ovvjament aktar ma tikber aktar ma l-kwalità tista' żżid, aktar ma affarijiet jistgħu jsiru aħjar, ġifieri, aktar ma jkollok nies jipparteċipaw. U naħseb dik is-sabija tagħha, naħseb l-iskop dejjem hu li tibda, ġifiri. Aħna qbadna, deċidejna għadna ħanibdew. U hi gazzetta mux serja, ġifiri, anka fis sessin mux jizek pal meta t-publika ktib, jew komik, mm. ikun dak il-printed li, ovvijament dak u kol, eżempju, t-siru expensive ħafna, ma t-ixtixċijom għal 15 euro 20, anka l-artisti jisum sfurzati li ħajsaqsu għal iżjed, għax ix-xogħol li fih Umbat għandek il-printing cost. Imma il-ħaġa li mhix xi ħaġa li vera tittaħseb iżwis iżejjed fiha, hija gazzetta ta' kull xahar għandek it-temi kurrenti xorta tittaħseb kif qed jgħid Franswa bil-messaġġ, ġri importanti jkollok il-messaġġ fiha, ġri mhux kemm tikteb eżempju eh, ġara hekk jew fim skont xi kun ġara f'dak ix-xahar. Imma taqgħad kollox b'mod ta' daħq u b'mod li jagħmel sens li jagħmel messaġġ, li tipproġetta dak il-messaġġ u ġġegħel in-nies jaħsbu wkoll. Eżatt, le, le, ġifieri għandkom ħafna, fimni, għax veru xahar, imma kif qed tgħid, ġifieri hemm ħafna xogħol barajja, ġifieri eħe, u qed narakom miftuħin anki għal ċertu idejat forsi ta' nies li jisfaw kif qed tgħidu jikdbu forsi jikkontattjawkom ħalli intkom tistgħu tikbru u forsi iktar u iktar idejat, iktar u iktar gazzetti, forsi iktar frekwenti. Għax ma nafx, ġviri naħseb. Dak u l-iskop.
U fl-arment li diġi li diġi daw kol daħlu xi ħaġa minn dak li qed jagħmlu. Mhm. Għax naħseb finalment. Forse da qed tagħmlu veru għax volontira u bil-qalb u hekk ma tiddaħħal daqsxejn trortu minna din. Ija mela u Le, u tista' sostni l-nifisa ġivi. Eżatt, sostni.
L-iskopu li inti tamela u li il-flus li tamel minna terġa titfaw fil-proġett ġifiri u jekk inti tkun qed tagħmel profit u tista' titfa' żjed fil-proġett sewwa li jfisser li l-proġett għandu żjed ċans. Ikollok iżjed libertà wkoll. Rriżid libertà fija finanzjarment. Mbagħad ovvjament meta inti tasal eh, ċertu livell fejn qed tagħmel profitu sew, mbagħad ovvjament tista' tespandi u daħal. Eżatt. Kif jaħdem il-prinċipju speċi ta' kwalunkwe naħseb negozju. Imma fija di ġifieri li għandha tajba li naħseb nimmaġina kiju konna nkunu eżempju persuna biss biex jagħmilha għdi kienet tkun Kienet tkun tqila ġifieri naħseb. Fis-sens hawn hawn min għamilha, ma naħseb minn aspett ta' kitba. Ma naħseb naħseb diffiċli biex tagħmilha kull xahar u mbagħad nimmaġina. Naħseb jista' jkun hawn min forsi forsi. Irid jagħmel jkun fuq 24 sija, probabbli. Naħseb naħseb il-ħaġa tajba hi wkoll li huwa wkoll xi ħaġa li jieħdu gost pjaċir nagħmluha ġifieri niltaqgħu niftehmu ġifieri u ġieli nqalgħu xi konflitti u jekk misak parti minna xi mbagħad tara ħarġet u tgħidha stja Ejja, naħseb, naħseb, naħseb xi ħaġa tajba li forsi naf ma toqgħodux lura mm. u kemm bżonn tnigges iktar ma tnigges nimmaġina nies taħdu pjaċi. Mhm. Jiġifieri dik u ma tibżawx jiġifieri, jiġifieri għandkom mela. xogħol tajjeb u U temi differenti ġifieri kulħadd jieħu gosp partit differenti fiha. Ġifieri għandek minnhom ikunu aktar sottilu iktar jisom entertaining biex niftehmu. U meta jkollok minnhom iktar forsi kemm xejn iktar fil-politika, ma hi mhijiex kollha kemm hi politika, xi konna ħafna mistoqsijiet fuq dik, hi mhijiex kollha kemm hi politika, imma issemmi anke mostly socio-political, ġifieri social commentary, x'inhu ma jiġru Malta, ċertu temi, jisu sa ċertu punt il-leħen tal-Malti sa ċertu punt. Dak li jgerger fuq ma b'mod imbagħad naqa' umur intelligenti, mhux umur fejn kemm issemmi jew daqshekk.

Hemm li rwejjaħ jintnu qed tifhem u forsi tipprova tara xi ssib hemm. Le, le, naħseb naħseb hi anka ġifieri l-idea tagħha anke li ma tieħux li għandha fisa daqshekk bis-serjetà, tifhem hija gazzetta umoristika, jiġifieri hemm eh, Ma meta tnigges ikun hemm xi ħadd xorta naħseb joqmos ħajdu hekk, naħseb din qiegħda fil-kultura. Mela. Tagħna il-Malti eh. speċjalment. Il-politika kif mitla politika jekk tiċċajta f'xi naqab xi lider xi ieħor

toħloq kontroversja ġifieri, tifhem. In-nies jkun hemm interess u mill-ġiex diversi bandi ġifieri. U parodiji ta' parodija ta' ħafna temi kurrenti kif nirri, parodija ta' tamel tamela ta' daħ situazzjoni. Ġifieri. Eh, Bħal eżempju di fuq fuq il-kola, cost of living. All right, Fuq il-kola. Tema tat-tini, tema tat-tini waħda hija fuq il-kola. Il-kola u l-fiskun.
Eżatt għax aħna għamilni fil-komik un bat eżempju għamilni jisu kiku kien xi kola, soft drink, eżatt ħafna nies vera kważi kważi jaħsbu li hija kola. U allura living. f'ridikolaġni għandek il-qamlu, ġifiri għandek aħna nħobbu il-lob il-klim, nħobbu ġifiri. U l-qamlu.
Eżat, nutilizzaw it-pinġi anka favorina ġifiri biex naddu biex naddu zjet il-messagġ tal-kartun ġifiri f'dak il-kas. Ovvijament ikun hemm messaġġ wara wara wara mela, eh, dal-komik jew wara t-pinġija, ġifiri l-qamla, l-kola, eh, taxxi, inflazzjoni u għandek il-bolla.

b'xi mod jew ieħor fl-aħħar speċjalment tingħaqad terġa'. Ġifieri dik is-sabiħa tagħha, dik naħseb li għalija li sbaħ parti minnha li jisek b'xi mod naqdu kollox, naqdu mm. it-pinġijiet ta' Redent, it-pinġijiet ta' François, forsi xi drabi konna artiklu minn hemm, artiklu minn hawn. Ġifieri u naqdu kollox u jnexxielna mhm. dak il-mod hija li hija l-isbaħ parti tal-gazzetta. Mhm. Proset, naqra xogħol tajjeb, min nissuġġerixxi lin-nies illi jaqrawha u jixtruha. Hemm ħafna outlets madwar Malta u Għawdex Għawdex qegħdin ukoll. Għawdex sista le.
Rridu morru Għawdex, eh? Rridu morru Għawdex. Rridu tmorru Għawdex. Sewa, għax lawċin segwuna aħna għan il-bawċin. Ejja, befem li jek esempio, jek esempio kien hemm xaħat li jkollu xi ħanut jew stationery jekk ikun interessat, nistgħu eżempju nibatu ammont ta' kopi. Qed tiġi bil-frasi.
Għax ir-raġuni li, eżempju, eh, mhux biex immorru aħna, eh, għax aħna jisna naħdmu, għax anke aħna nagħmlu deliveries, ġifieri mmorru direttament hemm u nitfgħu fl-station li nagħmlu biex arranġamenti bir-return is-sistema. Allura biex immorru għaw deċ ġviri, għax pers li kull xar, kull darba li nitilgħu ġviri, però però jekk eżempju hemm xi ħadd li jisu jisu fimt inti interessat, nistgħu nippruvaw naraw. Anka ħwienet Malta, ġrana aħna dejjem miftuħin li anka nħabru li minnu interessati kollu anka bar, kafetterja, stationery, li jkun inti biħ il-gazzetta, aħna miftuħin, ġvi memx limitazzjoni ta' fejn. Ovvjament iktar ma nixif nifirxu aħjar, ġvi eżempju l-belt tiġanna ħafna, pero jkun hemm ħwienet xorta interessati, Dejjem jistgħu jibatulna. Mela, għandek qed nagħmlu avviż. Avviż. Tajjeb ħalli jifmuna. Eh, il-ħwienet kollha li jixtiequ anka bars, eċetera, eċetera, li jixtiequ jġibu dil gazzetta eh, biex huma jkunu saw beħuwa, il-beżżu l-bieżel les li jagħmilha speċjalment jekk hemm xi ħadd għawdex ukoll eh, lest u għawdex m'hemmx. Sissa ġifieri ikun hemm jkun hemm ovvjament ħajkollu suq iktar forsi għalih għanejdu hekk għalissa sakemm oħra jitħajru ġifieri Ek għamlu kontatt ma daw in-nies fuq il-website tagħkom jew jew jew fuq il-online.
Fuq l-online.
Fuq il-Facebook u fuq l-Instagram. Mhm. Għanna nka e-mail bezzulbizel.gmail.com palissa ġviri sejbatunna dirett emmek u koll. Pero. Tikkax gmail ma jħallinix. Eżatt, minna bezzul, bezzul bitzel. Bezzul bitzel. Bezzul bitzel. Minna rizzul. Ez għu dik oħra, eh, eh, il-Marti dik jim t-kek. Fil-fat kien min kellu diffikultà bl-isem, ġifiri, li ma nafx kif ġifiri, fil-sens. Eh, Naħseb biex biex jipronunzjaw ġifiri. Iva, iva. Imma mux Martin, ovvjament. Le, Martin.
Martin, Martin.
Ġifiri, Martin ma jħossu xizze, għanna Martin ma jħossu xizze. Naħseb mux għax ma jħossu xizze, naħseb għax inti diki meta eżempju kelma ma tanx tara.

Anzi, naqbel il-bezzul bizzul. Jew, per eżempju, għat ma qalu bezzul, eżempju, ġivjat. Jew forse ma jafux xini bezzul. Forse ma ma jafux u kol. Pero, eżempju, skantajt għaw għafna nis jafu ġifiri t-tifsira taħħa u kol. U, eżempju, mux l-istess tifsira, eżat, eżempju, kif kif in-nies eh, jaraw għallum, eżempju, ah, dak eżempju bezzul dak, eżempju. Jisu sfortunat.
Sfortunat, eh. mi sek aktar għax xaħġa tirdalu l-enerġija minnu, fim, għandek dik l-aspet, fim, ġifiri, ma Ma mbagħad ħadet ix-xeħta żjed ta' ta' sfortunat u hekk ġifieri u nis jużawha ġifieri l-beżżul fim beżżuli. Għandna Malti mhux qed ngħidu jiktbu bil-Malti, qed ngħidu ma jaqraw issa l-problema, biex jaqraw bil-Malti ġifieri problema. Le hemm problemi. Ġifieri din naħseb ġenerazzjoni under 30 se nimmaġina jew under 20. Le daw kien hemm min kien kien kien akbar minn hekk ġifieri. Fis-sens meta ngħid ma kienux kapaċi jaqrawha

fil-mobile jew whatever ma jniżlux il-keyboard u tikteb bil-Malti, bil-fons bil-Malti, edi ed eda eda bil-żmien. Teffetwa bil-fors, mhm. ġiviri. Mux mhm. mhm. tal-li mandiġ grammar tajjeb bil-Malti. Jista' jkun, għax jista' jkun li għem, eh, meta jaraw it-tikka, eżempju, forsi. Għaw ħafna jgħadu l-klim bil-Malti, ġiviri. Mm. Jek eżempju, ma jgħarawx kodba mill-Malti, jek ma jgħarawx artikli bil-Malti li l-artikli eżempju online huma ġiviri bil-karattri daw. Mm. Maltin. Ġifieri jekk ma jaqraw xejn da u jittajpjaw biss fuq eżempju mm. il-mezzi soċjali u ma jużawx daw il-karattri ġifieri tal-tipa, mela f'dak il-każ iwa, jaf jaf jinnafe jkunu sorprendut, eżempju, ma nafx kif, imma imma qed ngħixu fi żmien stramp ġifieri fejn fejn eżempju di raġuni minna u kollha laħloqnija speċjalment speċifikata bil-Malti għax hawn min eżempju għax ma tagħmlux. Eh, eh, eh, qed issibu daqsxejn naħseb diffikultà forsi naħseb ikom Jgħamlu tuħab l-Inglis u bis rabbi ħad biħu iktar. Fil-sens. Għajkun ma fl barranin jkunu interessati u għek imma l-iskop kien iżjed li aħna rridu. Eh, ikun prodott Malti. Eh, eh, eżatt, ikun prodott Malti u nraw mużja dik il-kultura ġiviri fija għana nħossu li għedat mut ġiviri f'kollox ġiviri. Għandek ħafna amerikanizzazzjoni ġiviri li ila sew issa ġiviri li sbaħ 30-40 sena ġiviri li U ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iżid, iżid, iżid. Ġifieri u l-kultura fija nifisha qiegħda tmut, ġifieri u l-kultura mhijiex biss forsi n-nies jieħdu xi ħadd tal-kultura ja forsi li għandha x'taqsam eżempju ma' reliġjon jew eżempju għandha x'taqsam ma' affarijiet aktar tradizzjonali ma' mhux di l-kultura, kultura tista' tkun saħansitra di eżempju gazzetta li toħroġ regolament tista' tkun xaħat li ħoloq logħba tista' tkun di tidħol fil-kultura aktar ma' nies eh, jiddeseminawha u jużawha u fimtu u u jipparteċipaw u xinu ġifiri tidħol tiġi parti mill-kultura. Xi dak u għet mill-iskop għax irridu nrawmu nejnu nħoss li llum il-ġurnata ma tantx hemm sforz biex isir dan. Ġifiri fija għat nobla ħajda lajk iva, minn nfisa illi jisma aħna għatanlu bil-Malti, għet nikbu bil-Malti mm. biex nħarġaw nrawmu l-Malti u n-nis jaqraw bil-Malti u il-Malti ma jintisix fl-axar mill-axar ġifiri għax għet tejdu għentom iż U l-linko ma tintisiex, u.
U l-linko ma tintisiex l-axar mill-axar. Anka nużaw, niprofa anka fil-artikli, anka fil-komiks, nużaw ċertu kelm kliem li ma jintużax daqsek komuni. U anka eżempju nitkellem ma ċertu nis speċa nurjom il-gazzetta jgħidu li dik xi tfisser. U jkunu Maltin ġifieri. Imma anka tista' trawwem ukoll li t-turisti l-barranin anka l-barranin qed jgħixu Malta għandhom xi ħaġa li jistgħu wkoll jużaw bħala mod ta' jitgħallmu xi ħaġa ġdida anke kemm mit-temi kurrenti u jisom aħbarijiet li tiġru kif ukoll mill-lingwa. Għax affarijiet tal-adulti bħala mod aktar intelligenti mhux daqshekk isek ta' fin titgħallem il-lingwa jkunu vera bażiċi bħala kif jużaw il-grammatika.

Ma kienx ħafna anzi barranin ukoll faħħruha. Għandna barranin li jfaħħruha jew anzi togħġobhom il-fatt li ma jafux Malti. Imma tinspirhom il xi ħaġa li hawn xi ħaġa lokali li hija differenti li mhix xi ħaġa klixe jew jisa l-istess jew bla sugu. Toħroġ minn gazzetti l-oħrajn ġifieri tispikka di. Appart il-gazzetta anke prodotti Maltin, tista' fimt għandha xi ħaġa differenti minn prodotti Maltin, ġifieri li nħoss anke l-fatt li apprintitu fiżika, mhux dak qed ngħid prodotti ġifieri hija differenti fis-suq Malti. Fis-suq Malti, żgur. Di eżempju insertajta fil-komiks ukoll li unek għal ġifieri forsi hija mhux magħrufa minn ħafna manna xena tal-komiks Malta ġifieri mis-sens ta' Kont ħansaqsik eh. li eh, ġifieri għaw imma mhumiex mhumiex miktubin għal maġġor parti bil-Malti, hemm ħarġu ġifieri l-passat maħabba vera eżempju eżempju anka għandek oħrajn ġifieri llum il-ġurnata li qegħdin jagħmlu komiks bil-Malti, imma imma l-industrija hija żejra rajt imma l-artisti li jafu jpinġu n-nies ġifieri kittieba stess mhumiex jħolquhom bil-Malti u jiena kważi kważi eh, insaqsi lil nifsi ngħid nista' nsejħilhom comics Maltin ġifieri għax fl aħħar naħseb li li jagħmel prodott Malti hija lingwa ġeneralment għax mm. jekk ħatej li le ma eżempju ara hemm il-kopla tal-mosta eżempju le ara daħħal fimt il-karozzin le daħħal ma daw huma elementi Maltin jagħmluha gazzetta bil-Malti għax jekk eżempju tista' tmur pajjiż u eżempju jekk. Gazzetta qed issir f'Malta s-sejda, na? Eh, eh, jew issir minn Malti.
Jew issir minn Malti. Rappreżenta elementi Maltin, imma il-lingwa hija fl-aħħar Waħda mill-aktar affarijiet bażi ta' nazzjon, ta' pajjiż, ġifieri żomma u kemm jista' jkun. Le, le, le, tagħmlu ġest ġifieri tajjeb ħafna, ġifieri naqbel magħkom. Ovvjament ħad tkun iktar daqsxejn diffiċli forsi iktar mill kif għamil ta' bl-Ingliż qed nimmaġinaw għax tilħaq x'għal dik li għandna meta nitkellmu bil-Malti jew ikun prodott bil-Malti ħaneqpaw fil-lokal mhm. Malti, mentri tkun bl-Ingliż forsi tista' tesportawha jew

Eh, jien nissuspetta wkoll għax eh, tfakkarhom fartu lidhom speċi ġifieri, għalkemm ġenerazzjonijiet ta' ovvjament li twildu hemm issa Awstra mhumiex mhix għal twilidhom ma jinnaf eh, għalhekk jitolqod ċertu etajiet gwar. Tfakkarhom forsi ikun ridu jafu x'qed jiġri hekk ġifieri. Kieku qassan nimmaġina bl-Ingliż, għax anka ejjin ngħidu tkun bl-Ingliż. Anka t-temi, ġifiri. Apparti l-isem ma jaħdimx. Imma anka t-temi, t-temi t-interessom in-nis fuq kollox, li tkun bl-Inglis, ġifiri, għax ejjen ejdu jek tmur barra. Vinta tmur Italja. Mux ħatmur tajba.
Xorta mux ħatmur tajba. Għax ġajt korrenti fuq Malta, ġifiri le. Tittaġobom, tittaġobom verament għax jgħidu il-lallu kem jafu jpinġu jew kemmi Mhm. Kważi kważi mbagħad tibdel il-konċett tagħha kollu qed tispiċċa tagħmel xi ħaġa internazzjonali, ġariet kurrenti mhm. internazzjonali. Eżempju qarrejja ta' Charlie Hebdo jew ta' eh. l-artisti Franċiżi ma' ċarparti. Eh. Orrajt għandek min forsi barra mill-pajjiż, imma maġġor parti nimmaġna l-qarrejja. Minu frankofonu min jitkellem dik il-lingwa ġri nerġgħu għalija l-lingwa hija li Eżatt, u l-lingwa jien.
Tħollu torbot. Ma Franza għax għandek, ġifieri apparti li għandek diversi pajjiżi kienu Franċiż. U għana konċi eżempju li di inti di tista' tasal sa punt. Ovvjament. Nħabba l-ammont ta' nies, ġifieri, fim min jitkellem il-lingwa hekk. U naħseb hemm urġenza fija wkoll is-sens li li vera għandna lingwa qiegħda tmut iżjed u iżjed u naħseb li jkollok prodotti li joħorġu, eżempju reċentement kien hemm prodotti tal-karti tal-lop u hekk li qed joħorġu bil-Malti board games u hekk. Li ħaġa tajba ġifieri, anke anke jekk jiena anke forsi eżempju mhumiex ġifieri eh, ġi jkun għatat anżieħ mis-sens li li eżempju jinnaf eh, jħaltu ftit eżempju l-Inglis ma' Malti, ma telaqas u attentat għax Vera hija lingwa. Vera hija lingwa li qiegħda tmut. Iżjed u iżjed, nista' nifhimha ġifieri għax maħniex maħniex pajjiż kbir, ġifieri mhux ħafna nies jitkellmuha. Ma sibha ħafna pajjiżi fid-dinja, eżempju m'għandhomx m'għandhomx eżempju popolazzjon kbir u jrid jħobbu jippreservaw kemm jista' jkun dak li għandhom ġifieri. U aħna l-Malti dejjem konnek naqrek jisa ġifieri ma tantx nirrispettaw daqshekk dak li dak li għandna u forsi għalhekk il-kwalità tal-prodotti ta' dak li nagħmlu mhuwiex ta' ċertu livell, ġifieri xi drabi m'għandix taqsam kemm għandek nies, vera għandha għandha aspett, imma ġili it-tip ta' nies li għandek, fimt? Nies li li għandhom motivazzjoni, nies li li jridu jwettqu xi ħaġa, fim? U għandna għandna tendenza dejjem nħarsu l-barra, fim? Li lin mill-ibħra tagħna, fimt? Għax hemm, għax hemm, għax hemm. Ħa nipprova nagħmel bħalhom, nipprova nimmimika huma, imma mhix riċetta li taħdem għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiġi l-barani hawn jara x'għamilt u l-probabilità li ħajħdok biċċajta jitħaq bik għax jekk ħad tipprova timimika dak li hemm barra m'intix ħad toħroq l-istess kwalità. Aħjar aħjar toħroġ b'xi ħaġa tiegħek u tiegħek dik l-ispinta ġifieri eh, lokali tiegħek u tiġi rispettata. U naħseb għalhekk hemm barrani eżempju li li toġobhom jiġifieri għax eh, għax qed jaraw li hija bil-Malti li hija xi ħaġa li eh, ġifieri għoda ġdida ġifieri allura. Dak dak il Le, għandkom prodott tajb ħafna, eccellenti ħanejdlek, u għal-fat li milkomx ħafna tal fuqa, iktar u iktar iktar u iktar iktar u iktar friska għadkom tibdew u prodott huwa tajb immens, immens, tajb mm. ħafna. Ġviri, jien nafguralkom li tabdu, ma tkomx għalfejn ma tabdu, ġifieri ma tmexxu taqtawx qalbkom fuq għaddejjin ġifieri u ħanaraw iktar minn minn mix-xogħol tagħkom ħanejtek iva. tajjeb ġifieri nisperaw illi jiena forsi forsi forsi appell awtoritajiet biex nies bħalkom u nies li qed jieħdu din l-inizjattiva jgħinukom bħala finanzi, forsi jekk mhux bħala finanzi, forsi. Le ħana orra għandna x'ismu maħna. Min għandkom? L-Art Council aħna ġifieri. Eh, L-Art Council kohan saqsik.
Kon applikajna ġifieri.
Alright, l-Art Council tikom ġifieri, l-Art Council ta' tagħmel insemmu għax. Dik hija kienet tajnuna kbira il-printing jiswa ġifieri fl-għamla. Għala kull xahar. L-ikbar dik, l-ikbar budget huwa l-printing.

ximkien. Qed jaqpaw ġifieri tiqtukom, jaqpaw għaddej. Le, fis-sens, fis-sens li li u ma jgħatu ġviri fondi, ta' jek tapplikaw tkun interessanti ġviri tuk, imma ħafna proġetti għal maġġor parti huma ta' sena saret u għaddiet. Aħna l-iskop tagħna ġviri li Bdejna u niqpaw għaddejjin, u ġink naħseb kien hemm ta' interess. U toqgħod tapplika wkoll darba jew xaġa faċli. Le għax l-iskopu li li ta' La għal-fondi tibqa tapplika jew xahar. Tista' terġa' tapplika. Mhux kull xahar, inti tapplika jkollok timeline. Pakket, orra. Jkollok eżatt isek pakket, aħna dik kienet li proponejna isma' u gazzetta ta' kull xahar. So huma infatti dik li ġra interessatom ħafna l-fatt li kif qed jgħid Franz mhux eżempji bħal play li tkun ta' darba u daqshekk u tawhom il-fondi għal dik il-play tawhom fondi fimtu b'somma sew u daqshekk. U mbagħad xa jiġri play oħra, ma mhm. inti għal proġett wieħed fl-aħħar mill-aħħar fil-każ tagħna kien ta' kull xar. U għalissa huwa startup issa jista' jkun forsi jekk forsi aħna il-goal tagħna huwa li ehm, tiġi self-sustained. Ġviri li naqalaw bizzet flus, naqalaw bizzet liħ mill-sales li tkun self-sustain li ma nix għalfejn irġu applikaw għal-fondi wara dik is-sena. Issa jekk le, anka li kien irridu nibqaw għaddejjin u tkun ta' suċċess u t-nis joġobom, nista' nerġu napplikaw għal-fondi. Jekk kun self-sustain, ġviri, ma jqbax ikon fondi? Ara u. Le, jek tiġi dik is-sena, jek tiġi dik is-sena, ma nix għalfejn applikaw għal-fondi, jek tiġi self Ma jek jek inti tapplika.
Mux ħajtuk.
Ma jtukx. Għax U huma jgħinu għal maġġor parti dak li hu vera ġdida mill-bidu ġifieri. Għax jisek biex tmur sena tgħid tista' ġejt tagħmel. Jekk taqla ċertu li.
Tarġa forsi.
Jekk terġa' taqla ħlieh mhux ħaj oh. kellha kulħadd jista' japplika l-fondi.
Ovvjament kieku nerġa' napplikaw l-fondi fejn.
Ma tista' tgabbar forsi.
Le, eżatt, dik tgħinek tkabbar ma mhumiex, imma naħseb il-fondi li jtuk tal-bidu inti titkun responsabbli tqassam sew tara fejn titfoħħom dawk il-flus, fim tħalli inti kemm jista' jkun u dak l-iskop tagħna li fim matul din is-sena ġifieri aħna bdejna minn Ottubru ġifieri sek id-dawra tal-kandar tiġi f'Ottubru aħna ġifieri il-bidu tagħna. Allora ma li nerġgħu niġu għal Ottubru nkunu diġà ħloqna pjattaforma sew, ġifieri dak kollu li stajna nibnu bħala struttura kemm jista' jkun nibnewha nibnewha sena.
Eżatt, fl-ewwel sena. Nkunu liberi ma jkollniex restrizzjonijiet minn min, mhux li għandna xi ħafna ta' ġifieri. Ħasaqsik ħedin ukoll. M'għandniex restrizzjonijiet ta' hemm ta' barra minn hawn mal-Arts Council ġifieri, ma. X'inhu ma dar restrizzjonijiet?
Ġast insaqsik għax. Le, le, ġifieri għax ma taħsibx li forsi għax hemm wieħed forsi se jassumi li jkun hemm forsi xi restrizzjoni forsi b'xi temi jew hekk, mm. ma S'issa l-inqas se ngħidu hekk. Il-prodott ħareġ u qed jintoġob ġifieri għax as-saċ m'għandu xejn fim ta' barra minn hawn, m'għandu xejn li qed jattakka xi ħadd fim tanka. Imma sowwot jekk tinti għandek tattakka, tattakka. Le għandna kull dritt, le le għandna kull dritt, ġifieri għalhekk qed ngħid, ġifieri m'hemmx as-saċ termini li titmur ovvjament il-proġett aħna Preżentajnieh, dan huwa l-proġett mhux għidna ħa nagħmlu gazzetta f'daqqa waħda minna film, taf kif. Ovvjament iżomm. Eh, daw- dawk- Fuq- fuq tema f'la Dawk it-tip gazzetta. ta' affarijiet.
Linji gwidi trid Dawk iżżomm. il-gwidi.
Eh, ħana, Jekk ma tagħmel xi bidla drastika tit taġġornu ma mal bqija Eh, b- libertà fiha kif suppost, jiġifieri kif għandha tkun. Eh, mhux hekk? Jiġifieri Fl-aħħar. Ġifieri, Żgur. Inti naħseb skont il-kostruzzjoni xi tista' tikteb u tagħmel espressjoni tal-arti. Eżatt, espressjoni tal-arti l ħaseb fuqkom li tiktbu. Naf forsi tittattakka għall-argument, tittattakka għall-Prim Ministru, per eżempju. Fim? Għal-ħajs iġir għax isma' għaddu kon il-fondi, aħna dan speċi titqgħod attent. Għalhekk għal saqsikom hemm dawn it-tip ta' restrizzjoni. M'hemmx, m'hemmx.
Eh, m'hemmx, m'hemmx. Tajjeb, ġifieri.
Qegħdin fuq triq tajba l-mienu, tajjeb. Ġifieri
U l-fondi tgħinuna ġifieri anke. Tgħinuna ħafna minn dak l-aspett, imma overall. Le, le jiena ħoss li huwa bidu tajjeb ġifieri u għastemmen kif tliet xhur għaddew ġifieri għax niftakar ġifieri għadna nagħmlu fuq l-ewwel waħda u ġifieri u naħseb tagħmilha tagħmilha ċaġa interessanti li aħna l-aktar ħaġa li tinteressana hi naraw l-udjenza tagħna kif irraġixxu għaliha e, fimtik x'tip ta' domanda jibda jkun hemm, jiġifieri anka anka il-kummentarju tan-nies x'oġobhom minn għax ma ġobhomx, jiġifieri da huwa kollu ġifieri bħalissa jisal fażi eh, mhux ħanajdilha sperimentali mis-sens fejn aħna nagħmlu xi bidliet kbar fija, ma hija fażi sperimentali mis-sens ta' ta' kif kif qed kabbar u u niskopru anke l-udjenza u hekk ġifieri qed tifhem. Għandkom fejn tikbru u tkabru ta' u n-nies. Nkunu nafu eżatti mini għax fl-aħħar mill-aħħar mhux qed inbiħuha aħna Tibiħor ħanut, issa tal-ħanut mux ħajqot jgħidlek, isma, ġi raġel ta' 25 sena, ġi mara ta' 25, mux ħajqot, fim ġviri, u jow eżempju għanda dik l-interessi, jow għanda dik il-ħobbi. Għandek dak il-feedback?
Ġviri ma nġdak il-feedback, ġviri għalissa għadna t-skopru sew, minn il-target audience, u għadam ħalta pjuttost b'mod kbir, l-iktar li għanna analytics ta' Instagram u ta' Facebook. Ekku ħanajlek.
Dawk l-iktar li għanna, imma mill-bqija fizikament differenti imma. Kemm kemm għandkom followers fuq il-Facebook, insaqsik? Fuq Instagram naf li għanna xi. Followers.
Xi 260 mm. fuq Instagram.
Fuq seba u tqaw. Uwija, uwija, għal-average. Importanti.
Għax, għax, ħana Malta. Facebook nanqas.
Aħna u Malta diffiċli biex jagħmlu follow ħafna l-Marti, qed ninnota jien.
Ma jkun ħafna nies li jqraw xorta jisli. Taqla f'idek biex jaqli xorta jitlu jaraw, ma taqla f'idek biex jagħmlu follow, ġifieri u dana bl-aħħar mill-aħħar ħajkun jafu x'inhu hija jekk issegwi tafu.
Jekk issegwi tiġi hija ta' vantaġġ għalik għax titlalek għandek bżonn tgħix inti. Eżatt. Ma din anke aħna l-esperjenza, ġifieri naħseb kull ħaġa esperjenza. Aħna naħseb jiena għas għalija ma tamx daqshekk differenza kemm ikun hemm kieku segwaċi fuqha l-aktar għax naf li nafu u fiċċert li hemm segwaċi li għaż biss jsegwu fuq il-soċjali.
Għax hemm nies li huma ta' ċertu età li eh, huma minn ġenerazzjoni oħrajn għax di għalla volja eh, hija mirata ġifieri għal kull età apparti ovvjament it-tfal għax it-tfal mhux ħajfmu daqshekk il-kontenut fiha forsi

Ikunu jaraw ġel korrenti mm. biex tifhem li tkun qed tara ġel korrenti wkoll. La bbażata fuq.
Ma dik li għandna tajjeb li huwa prodott fiżiku. U l-fokus għal fuq il-fiziku. Ġri jista, niprefer li jenni se timor jishtru jew jinteressawhom li eżempju jmorru l-stationery viċin tagħhom jew jew ħanut li jiffrekwentaw. u jmorru jaraw il-gazzetta, kien hemm eżempju ħwienet għalunna kemm jitlu jixu l-gazzetta u jitilqu. Ġifieri ah, hemm nies li huma interessati biss fil-gazzetta u nippreferi dik milli konna ħafna followers jew ħafna likes, ħafna eh, interactions. Eh, Imma kollox tajjeb, tajjeb li l-kelma tixxerret, ġifieri dik l-importanti li tixxerret. Ma xxerret iktar ikun ħafna nies li qed jaraw forsi isma' l-ħarġa li jmiss. Innaf. Ekku, jarawa fuq.
Tifem, ħajkun hemm.
Mbagħad imorru jixtru miħwiet, ovvjament, dawn miħwiet irdu jixtru. Anke jkun hemm engagement, ġifieri nippreferi anke pjuttost milli follow engagement ta' kummenti, tieni il-feedback, tieni fim eżempju għax xoġbitek jew eżempju eh, ħirġa li ġejja fejn u kemm jiena xitat jew eh, kikollok dik l-emozzjoni, dik il-konnessjoni, aħna wkoll nixtiequ dik il-konnessjoni anke mal-udjenza tagħna. Ekku. Mhm. Ekku, ekku, li kollox, kollox, jien veru, ġifieri da. Kollox ma kollox.
Kollox ma kollox. Ekku, nixtiequ anke anki nibdew forsi b'xi mezz nieħdu sem f'ċertu avvenimenti wkoll li s'issa ma tantx sibna parti dik il-Comic Con ġifieri ma dik tgħinna wkoll, eżempju fl-avvenimenti u hekk eh, ġifieri biex biex nifirxu żjed nipparteċipaw fihom ġifieri. Ġifieri naħseb naħseb huwa hekk bitu tajjeb kiena ngħid tal-maġġor parti. Ekku.
Mela, naħseb nista' nagħlqu l-programm hawn jien interessanti sima jiena naqbgħu nsegu anke minn naħa tagħna ġifieri u naġa nawgurawkom ġifieri tibqgħu sejrin bija din. Mela, nsellem il-followers tagħna, narġa' ngħid biex jaqraw il-gazzetta, il-gazzetta jagħmlu follow ħalli jkunu x'inhu għaddej fuq il-beżżul eh, biżel u tkunu tajnuna anki b'dan il-mod. Ehm, minn hawnhekk, nselmilkom grazzi ehm, Franz u Jessica, u Franz għax dejjem nitkellem. Iva. Franz wa, Franz tajjeb, Franz tajjeb, Franz bizzejjeb. Bil-Malti, Franz bil-Malti. Ehm, u Jessica. Tajjeb.